abusuafoɔ yɛma wakɔ aba ɛba Sawiman TV so ɛnɛ ɛyɛ ɛda soronko a ɛwɔ hɔ ɛde ma wo medina ne ɛda Philemon Sare na ɛnɛ yɛba bɛhyia yi nua bɛma bi the legend of Sawi a yɛ nua bɛma ne din de Eric Kofi Sɛkyere ɛwɔ sɛwiman tv so sɛdeɛ n'ano na wobisa na adɛn na monkɔ interview kofi adɛn na monyɛ sei ɛnɛ aduru hɔ hwan ne kofi sɛkyerɛ na mpo no ɛdɛn na ɔyɛ wate ne nka wopɛ sɛ wohu ne yie ɛnɛ akwanya ada hɔ ama wo sɛ ɛɛ wo nso wobɛhuhu kofi sɛkyerɛ sɛdeɛ ɔteɛ kofi mema akɔ aba ɛnɛ Ɛyɛ ma yɛn sɛ yɛahyia wɔ Ɛyɛ Anigyesɛm Mmasawimma Ti yi, na Kofi Sɛkyerɛ, Kofi Sɛkyerɛ koraa no, hwan ne Kofi Sɛkyerɛ?
Kofi Sɛkyerɛ yɛ nnwontoni a wapue wɔ Sabiman mu. A, mɛka sɛ sɛ ɛka Sabi anwontofoɔ no bi a, me nso so mɛka me ho afra mu bi, na dodoɔ no ara nso abɛka me aka ho bi. A, Asante Mampong na ɔfiri. na mmom awareɛ nti ne maame de no bɛdii Sɛhwi Ahibe nso. Na Sɛhwi Ahibe nso na mewɔ. Na dwomtoɔ yi ara ne m'adwuma a ɛno nso so Nyame de ama yɛ a yɛn nyinaa de bɔ bra. Sɛdeɛ mema wotee aseɛ no, Kofi Sɛkyerɛ, A Legend of Sɛhwi ɛna nnɛ yɛne no ahyia wɔ Sɛhwiman TV so, baabi a ɔhwɛ me biara, sɛ ɛyɛ Facebook, sɛ ɛyɛ YouTube, Ɛnnɛ, yɛahyia Kofi Sɛkyerɛ live and Kenneth a yɛne no rebɔ nkɔmmɔ. Kofi Sɛkyerɛ, nnwomtoɔ no ara na Awurade de adom no sɛdeɛ yɛn nuabɛma no seɛ no no. Kofi Sɛkyerɛ, ɛdin no deɛ yɛate bi. Sɛdeɛ mahwɛfoɔ tam biara wɔfrɛ no, wɔbisa adɛn na ɛnnɛ deɛ mo interview yɛ legend, asomasi. Ɛnnɛ akwannya no aba abɛduru. Na Kofi nnwomtoɔ no deɛn yɛka yɛka sɛ Kofi Sɛkyerɛ nnwom bɛn na yɛde bɛkae Kofi Sɛkyerɛ? Ɛbɛma yɛahu sɛ ampa Kofi Sɛkyerɛ ɛnie.
Nnwom a dodoɔ no ara de bɛhu me paa deɛ mɛka no sɛ, Wanya W'ayie, Ahunyɛ Yie a Kɔfa Di. Wanya W'ayie, Ahunyɛ Yie a Kɔfa Di.
Ɛno paa
Wanya wayie Bɔne twe m'adwene yɛ ɔlabrɛ yi Wanya wayie o Sɛ ho yɛ yie a kɔ fɛ Ɛda ase adɔfoɔ sɛdeɛ woteeɛ no Kofi Sɛkyerɛ ɛna wotee ne nka Ɛyɛ the legend of Sɛwi Sɛ woba Sɛwi ma mu paa na sɛ yɛkɔ ayie ase Yɛkɔ dwabɔ ase ne yɛante Kofi Sɛkyerɛ nnwom deɛ na kyerɛ sɛ saa dwabɔ no Ɛnyɛ ɛnhyɛ da awie pɛyɛ saa Enti ɛnnɛ na wotee ne nka no. Yɛn nuabarima bi a ɔboa yɛn, ɛyɛ yɛn nuabarima Bi Apia Enterprise na ɔbɛsɔ yɛn asene sɛ ɛnnɛ yɛmfa dwumadie nyɛ dɛn mmrɛ wo. Afei nso sɛ Manfema Media nso yɛ dɛn ka ho na ɛbɛboa yɛn ɛnnɛ yɛahyia.
Wo haw ne sɛn a wusua Bi Apia Enterprise, ɔno na ebetumi aboa wo kaa ho nneɛma a ɛyɛ papa. Bi Apia a ɛtɔn kaa ho nneɛma nyinaa bi, all kinds of oil, fan belt, ɛdɛn na wopɛ, brake fluid, deɛ ɛyɛ wo kaa no ase nneɛma nyinaa, ɔde bɛma wo. Electrical parts no nso ɔde bɛma wo. Oh, Bi Apia ɛtɔn Corolla ho nneɛma, Kia Roe ho nneɛma. Kaa bɛn ankasa na wahwehwɛ a wunya bi? Sɛ wowɔ bɛ kwae de a, fa w'ani kyerɛ Wiɔso kwan so. Bere a wɔduu DK Kranche Enterprises hɔ no ara, wo nsa benkum wubehu Bi Apia Enterprise wɔ hɔ. Frɛ Bi Apia Enterprise wɔ ahomatorofo yi so, 0246 946179. Kɔmisa kyerɛ yɛda wɔ aseɛ saa ma wakɔ aba bi kɔmisa kyerɛ ɛnɛ akɔnya ada hɔ ama sɛ yɛne ɔne Sawiman TV ɛbɛdi nkɔmmɔ na yɛnya ho Kofi Sɛkyerɛ wabɔ wo din Kofi Sɛkyerɛ and wo sɛ woyɛ nnwomtoni ampa atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa hu sɛ ampa woyɛ nnwomtoni ɛnwom yi a wotwi yɛ akae wɔ mo deɛ nanso Kofi Sɛkyerɛ wofiri hefa
Asɛm wei deɛ mebɔ so a ɛyɛ a na ɛyɛ amanfoɔ nwanwa. Me ankasa deɛ mefiri Asante Mampɔn Nsuta ɛna me maame na ɛfiri hɔ na me papa nso firi Ɔfen so. Asante Mampɔn Nsuta ɛna wo papa nso firi Ɔfen so. Na sɛ woka deɛ na kyerɛ sɛ meyɛ Asanteni paa. Woyɛ Asanteni pio? Paa. Ei, basɛ nnwom no a woto yi ɛnyɛ Asante nnwom? Ɛɛ, me maame baa awareɛ, ɔwoo, ɔne me papa gyae awareɛ. Okay. na ɔbaa sahwi. Enti sahwi na ɔpanin bi bɛwaree no de no baa Ahwebinsu hɔ. Enti wɔde me baeɛ na kyerɛ sɛ meyɛ akwadaa. Na Bɛtena ase paa na medi kan tenaeɛ. A ɛno nso yɛ sahwi? Ɛno yɛ sahwi, Kofi kurom, Jos Kofi kurom Bɛtena ase. Enti me maame baa awareɛ no na mesua na wɔde me kɔmaa ne maame onua panin wɔ hɔ. Enti me ne me maame panin no ara na na ɛte. Enti na sahwi kasa no mete no kakrakra. Nti me wiee sukuu no na me toa me maame wɔ Hebe nso. Na me nso me yɛ mason, nti me kyerɛ nkwalaa adwuma ne ade ade. Nti me startee nnwom toɔ no wɔ Twi kasa mu a na me yɛ SD ni ba. Nti na me to nnwom no wɔ Twi, Twi, Twi. Ɛna kyerɛ sɛ kɔbaa sɛ ɛɛ me first album, me nnwom, me nnwom, saa mmerɛ no na madi kan ɛfa wiase. Ɛyɛ dɛ dze ma third album. Ansa na mebɛyɛ ndwom baako bi sesamehyɛberɛ, hɔ na mede sɛwi ndwom baako bi hyɛ aseɛ, Aliema ne su fa wo dwene ma Nyame. Nka ɛno deɛ na ɛno yɛ Twi, ɛna kyerɛ sɛ mede saa sɛwi baako no ara bɛtwaa mu. But still ɛno no, wɔanhu me yie kɔsii sɛ Nana Nkoa Kum Dɔm nyaa ne baabi kɔeɛ, Manhene, former Ɔmanhene. Ɔnyaa ne baabi kɔeɛ na gyaa wɔboaboaa ayɛntofoɔ no nyinaa ano sɛ yɛmmɛto sɛwi. Yɛn mɛyɛ ɔman hene no yɛn nyɛ nnwom mfa nhyɛ no animuonyam yes nti ɛhɔ na ɛmaa me bɛ wuraa sɛbi nnwom turom no paa yie na ɛwɔ adwene no sɛ ɛsɛ meyɛ sɛbi nti na mɛka sɛ me saa album no mede baako bɛ twaa mu but na response no mehunu sɛ ɛyɛ kama baa na still nyɛ adeɛ sɛ nka mɛto sɛbi nnwom no ankasa typical saa na Nana Nkoa Kumdɔm deɛ no a mekɔ yɛɛ ɛɛ ewie sɛbie no ɛyɛ yɔso man hene.
deɛ na me kɔto me me deɛ no ewie sɛbie no sɛ dodoɔ naa ne mpanyinfoɔ ani gyee ho te hɔ ɛna manfoɔ hyɛɛ me nkuran sɛ kɔso ara na yɛ sɛ hwɛ nwom no na wo nwom no ɛtɔ aso mu. Abusuafoɔ sɛdeɛ yɛka no ɛnɛ ɛyɛ very big time ɛyɛ very big time sɛ yɛn nua bɛrima deɛ ɔka no nyinaa ma yɛte aseɛ sɛ sɛ obi hyɛ wo nkuran a ɛma wonya zeal bi sɛ ɔbɛyɛ ade bi. because one ɔno deɛ na ɛwɔ mu sɛ nka ɔbɛyɛ sɛ nnwom deɛ but na n'adwene ni so saa na n'adwene ni so saa but eduru baabi a yɛhyɛ ne nkuran no ɛboa no ɛma ɔyɛ sɛ nnwom now sɛdeɛ meka sɛ te sɛ wɔayɛ sɛ nnwom dodoɔ sɛ. Hey, bebree.
Mɛtumi aka sɛ. Ɛɛ me nnwa ma no mu a ɛwɔ mu sɛ ɛyɛ Nana Adu Kwasi ɔyɛ sɛ bi legend akɛsɛ nkukudam paa ɔn deɛ wontumi nka nyini mfiri one of the legends na mmom sɛ yɛka sɛ bi nnwom maako maako a ɛyɛ sɛ bi tracks de a mɛtumi asi me bu sɛ the whole sɛ bi me nnwom dɔɔso kyɛn obi a megyidi nso yeah megyidi nti mede ka starte ɛɛ mete paa mateawi ɛno me feature a eke okay That album no yɛ eight songs. Ɛna mesan bɛyɛɛ Bɛngo me a na ha mawu o, na ha mawu. Koso Nyame a ɛte ase. Kofi wobɛba hɔ.
Na yɛnkɔ commercial break na yɛmmra. Abusuafoɔ, wobɛtwɛn me kakra. Yɛnkɔ commercial break mmra. Yɛba a, yɛne Kofi bɛtoa so. Mmaako aba bi. Ansa na yɛbɛkɔ no na yɛrebobɔ wo nnoɔma a ɛwɔ hɔ ne adeade a na yɛhwɛ adeɛ bi wɔ ha o. Sɛ ɛnum toɔ no a sɛdeɛ woka sɛ woba Sahwi yɛn nana Yɔso Mahene a Nyame ato ne nsa afrɛ no ɛnum tribute mu na ɛma wobɛtoo Sahwi no mu. Ɛnum na wode aba no. Yɛbɛbisa sɛ, Ɛkwan bɛn na wofa so a woyɛ wo nnwom? Kwan a mefa so yɛ me nnwom deɛ, sɛ ɛnnɛ Ghana wobɛyɛ nnwom a ɛyɛ sikasɛm. Ɛda a, nnwom no deɛ, mɛsi adwuma yi ara. Agya Nyame dom me, akyɛdeɛ no ɛkura me. Dan biara mekyekyere, mebobɔ, flow, everything, abrɔsan koraa mɛtumi asi. Nti Agya deɛ adomfoɔ bɛdom me nkakra nkakra no, ɛno ara na mede wura studio. Na agya, mede kakra so atwa kɔ baabi a agya, abɔf ɛɛ nkwadaa no ne maame no nso, yɛde bɛhwɛ how far. Nti ɛno ara na mede awura mu na mede akɔyɛ na meyɛ me recording. Kyerɛ sɛ sika no a wobɛnya wɔ ɛɛ adwuma no mu, ɛno ara na wode akɔ akɔwura music mu? Ɛno ara.
Ei, ɛnyɛ easy. Mesia, mmɛhyɛ adwuma no a wode hyɛ nnwomtoɔ no mu. Na mamimisa, mfasoɔ bɛn na ɛyɛ a wonya wɔ. Nnwom no deɛ. Kwan bɛn na ɛfa so nya ho mfasoɔ? Nnwom I kɔyɛ gospel artist yi deɛ, a na mepɛ sɛ Nyame asɛm no na mede pue abɔnten. Nti mede nnwom no kɔhyɛ, sika no hyɛ mu a, though menim sɛ biribi bɛpue mu, ɛpue mu a fine, ɛmpue mu nso a na Agya ma asɛm no. obi ate bi. Nanso yɛ a na sika na yɛsɛe de hyɛ mu nti no, nka wobɛnya deɛ a, ka wode sika no hyɛ mu a, nka ɛsɛ wo nsa ka. Nanso yɛn nsa nka, nti ne yɛafa no sɛ saa. Kyerɛ sɛ adwuma no a woyɛ no, fame no ara na ɛhia wo. Ɛɛ, mmom daakye bi, daakye bi, ɛɛ, biribi bɛfiri mu aba. Botaeɛ no a yɛ a na yɛde yɛ no, sɛ meyɛ no nnɛ, na ebi ɛkyena no, na Nyame adom. na ebi a makɔnya biribi nti for the first time no botae ne sɛ mede reka nyame asɛm mede retu fo akyekye werɛ na mmom at the same time sɛ yɛsan de apɛ fame no ato hɔ na daakye no nso so atumi aboa yɛ asetena mu nti nyɛ fame no pɛ se sika firi mu ba deɛ a ɛyɛ adom nanso ɛmfiri mu ama deɛ a na meyɛ gospel no deɛ but secular songs no deɛ ɛyɛ atam sɛ ɛyɛ na yɛ sikasɛm Because wode sika hyɛ mu a, ɛna wohwɛ sɛ wo nsa bɛka, but ne nyinaa mu no, yɛnnya. Nanso yɛfiri sɛ wei anyɛ yie a, ne so a mede bɛba ɛbɛyɛ yie. Ɛno ara na nti na ma abɔ no akɔ akɔduru nkron no. Ɔdo, me ara na mebɔ me ho, mennya mmoa mfiri obiara hɔ. Ɛɛ, nnipa mmaako mmaako bi na ɛwɔ hɔ a na wɔaboa kakra, Honourable SK Duah ɛna bi a Kofi Usu na God, Ɔwasan nso. Wɔn ara na bi a mɛtumi aka sɛ wɔayɛ m'adɔeɛ kakra. Apart from that deɛ, Menya mboa fri obia hɔ, me ankasa. So music industry no mu no deɛ wonni boafoɔ biara te sɛ woankasa? Sɛdeɛ woka sɛ woyɛ mason, w'adwuma kakra a wobɛyɛ no ano na wode yɛ adwuma. Ɛno ara, menni boafoɔ biara. Mimisa Kofi, eh, woaware? Maware. Waware. Maware. Anwomtofoɔ deɛ yɛ a montaa nware saa. Maware.
Mede meware ntɛm asɔre nti ne sɛ a memmɔ bra bɔne ne basabasa nti meware ntɛm. Atiefoɔ so aware o nti sɛ wohwɛ no na sɛ bi a wohu sɛ ɛɛ ɔyɛ fine guy ana fine man nti wobɛyɛ a masa pɔs hɔ ma me wate. Ɛɛ Kofi waware a ɛɛ wokuta nkwara sɛ? Ɛɛ mekuta nkwara mmienu. Two! Na me mɛma. Wow! Oyere baako ana mmienu? Oh, me yere baako. Yeah, okay.
Yo, Kofi, um, ɛm sɛ deɛ yɛka nyinaa no, abrabɔ no sɛn na ɛteɛ, efie, wosɔfa ɛwɔ adwuma no a woyɛ no ho, Sɛn na wuhu no? Abrabɔ no deɛ, me papa ne me maame gyaa awadeɛ ntɛm, sɛdeɛ medi kan kaeɛ no. Mewiee sukuu a mekɔhwɛ no akyiri akwan so na na wafiri, enti mannya papa biara anhwɛ me. Me maame nso, ɔbaa. Enti abrabɔ no deɛ, mafa mu yie. Me ti koraa na, na menim nwoma, nanso ɛno nti na ɛma mekɔsuaa Mason no. Na megye di sɛ ɛno deɛ, Nyame nhyehyɛɛ nti. Mason adwuma yi ara, ɛno ara na meyɛ. Ɛnna agya, nnwom no nso akɔyɛ. Me talent a Nyame de ama me no, mehunuu sɛ meye koraa na sika no mede yɛ nnwom koraa na mannya biribi anni koraa a mepɛ. Nti ɛno ara na mede nam mu a mede asie. Nka mesi adwuma no, nka matumi de abɔ bra, but nnwom no nti, mede wuram sɛ ya mɛyɛ nnwom no ama apie ama obiara ate me nka kɛkɛ. Ɛno ara.
Na mabisa sɛ, seesei a na wonya sika a wode akɔwura nnwomtoɔ mu, efie efie Sɛn na ɛwɔ hɔ? Efie, like wo yere ne wo yɛ adwen, wo mma ne wo yɛ adwen, like ɔn sɛ adeɛ bi wɔ hɔ a woyɛ a wobɛhu sɛ o ade mu woyɛ yɛ yɛhwɛ wo yɛhu but wonya mfasoɔ a like ɛbɛma sika no aba bebree kakra wonya a wode akɔ akɔwura dwom tuom ɛ wo yere ne wo yɛ adwen saa. Me yere ne me yɛ adwen saa na mɛka no, efisɛ yɛbɛhu yɛn ho no na ɔnim sɛ meto nnwom. But ɔno Kristo te ne mu, ɔno nso yɛ nyamesom ni. Nti, san sɛ meto nyame nnwom nti no, na ɛnyɛ adeɛ a ɛha no bebree. Nti me divert akɔ sahwi ne ɛka no sɛ secular music no deɛ, nokorɛ no yɛ wanyaw ɛ, deɛ ohun yɛ no sɛ ɔwura ɛ, mawura mu. Ɛna ɔno nso ohun yɛ no sɛ, ɛno nso ohun sɛ apagya me, kɔ dodoɔ no ara gyee me to mu. Ɛnam sɛ nam na ɛno nso mpo na ama yɛahu me kɛse. Nti me yere ne me yɛ adwen. Mmom ɛtɔ da a ɛyɛ a na ɔnwiinwii kakra sɛ mayɛ adwuma no na Me nyɛ bi mmoa biara. Wo hwɛ binom a nnwom to mu a ɔmo akɔ ɔmo anim nanso me deɛ deɛ ɛteɛ a na ɛteɛ no ɛyɛ a na ɛha me pɛpɛ. Ɛyɛ very sad ɛyɛ very sad ɛyɛ very sad abusuafoɔ eh yɛn nua bɛma nakosɛm ɛno no eh ɛɛya sɛ wo yɛ adwuma kakra a wode wo ne wo yere ne wo mma bɛdie no na akɔ akɔ wie sɛ wode kɔ akɔ yɛ music na sɛdeɛ hwee ɛmfiri mu ma ɔnya boafoɔ ɛnyɛ easy ɛnyɛ easy nti kofi wonya mmoa a wopɛ Hey, bebree mepɛ papapapapa ɛno na ma ɛyɛ me mpaebɔ kɛseɛ paa masrɛ awurade a na nyankopɔn na yɛnhyɛ no nti ɔno a bɛbɛfiri mu mepɛ mmoa paa makyini a ha
Onua Wotie? Oh, hwɛ me! Mmoa bi a wɔboa yɛn nuabɛma Kofi Sɛkyerɛ no, akwanya wɔ hɔ sɛ wo nso wobɛboa. Sɛ wohwɛ number no a ɛda screen no so a, wobɛtumi afrɛ. Yɛne wo bɛdi nkɔmmɔ, yɛbɛkyerɛ wo baabi a ɔwɔ, wo ara no ne no bɛhyia one on one, na deɛ wopɛ sɛ wode boa no biara, wode aboa. Ebia wowɔ studio, oh, mɛtumi aboa ayɛ no recording ama no. Wobɛtumi aboa ayɛ no video shooting nyinaa ama no a, Awurade nso bɛhyira wo. Kofi amm ma me nka asɛm wei yɛn nhwɛ wo music no sisia sisia wo ankasa no abɔn dodoɔ sɛn ɛna wayɛ. Edi kan ninety eight me yɛ ɛyɛ awurade ɛna sorry me yɛ ɔkwankyerɛfo nyame ɛna two thousand me yɛ ɛyɛ awurade ninety six me yɛ fɛ wiase me pɛ Jesus ɛna me yɛ ɛɛ ninety seven sesamehyɛbere. Nanti eit deɛ mete paa mate awie ɛna me homee kakra sane sɛ na nneɛma nkɔ yie ɛna me baa twenty fourteen na me bɛyɛ wanya wayie twenty fifteen ɛna me yɛɛ ɛnɛ ɛɛ ne mɔ yɔɔ fɛ edwere wei si twenty ɛɛ twenty sixteen ɛna me yɛɛ ɛɛ bɛma me dubaala na deɛ ɛtwa toɔ koraa yɛ Ekubusi. Nti album dodoɔ sɛn na wɔ? Mewɔ ten albums.
Wow! Ten good albums! Mewɔ nine, nine, ten na ɛnam kwan mu. Ebi nam kwan mu ba. Ebi nam kwan mu. Kofi som yɛnkɔ commercial break no. Abusuafoɔ yɛrekɔ aba, yɛba a yɛbɛtoa so. Wɔse ebi nam kwan so reba. Na deɛ he mpo, ɛyɛ Sawi nnwom, ɛyɛ Aborɔfo nnwom, ɛyɛ Twi nnwom, na ɛno nso, kwan bɛn na ɔfa so ayɛ no? Twɛn me, yɛnkɔ mmra sisiaa. abusuafoɔ yɛ ma wakɔ aba ɛba Sɛwiman TV so na sɛdeɛ ɛhyɛ wo bɔ no ɛnnɛ aba mu Eric Kofi Sɛkyere the legend of Sɛwi ɛnnɛ yɛne no ɛdi nkɔmmɔ Na ansa na yɛbɛkɔ no, na ɔbobɔ nsɛm bi so. Nhwerɛma bi a na ɔbɔ no, megye di sɛ w'ani gye ho. Enti yɛresan akɔ hɔ na yɛakɔ akɔgye nkyerɛmu no. Kofi, um, ansa na yɛbɛkɔ no, na woma yɛte aseɛ sɛ wowɔ nine good albums. Ne nyinaa mu no, deɛ waka ama yɛate aseɛ nyinaa ne sɛ wo ara na kakra kakra kakra kakra. Ma memmisa wo asɛm wei. Sika yi wonyaeɛ na wode akɔ akɔwura ɛno ntuo mu. So sɛdeɛ yɛn nyinaa nim sɛ mmɔfra ni ɛdaakye wo so wɔ nkwara mmienu. Ɔbaa no deɛ wo so ɔni problem na nkwara no nso kwan bɛn na ɔfa so ɛhwɛ ɔmo.
Obi ne ɔbisa wasɛm na ɔmo sɛ ade no nyame de talent no ma wo na wote hɔ na wonfa nyɛ adwuma a wote hɔ a na wo ho yɛ na woteetee. Enti botae no deɛ, na ɛnyɛ botae sɛ mereyɛ de apɛ sika. Na mmɔfra no deɛ, agya kookoo ne paa kakrakra, agya adidi wura mu anwum no mu a, na nkwadaa no nso so, na. Nkwadaa no, wɔadu sukuu mu anaa biribi mu, wɔadu sɛn? Seesei panin no deɛ, seesei o, yɛatɔ Accra Poly. Okay.
Ɛhɛn, Technical University. Okay. Nti ɛno nso ɛkɔyɛ Medi, Medi Lab. Okay. Na kumaa no nso deɛ, afei na yɛbɛhwɛ deɛ ɛbɛyɛ. Kofi, Ayɛ adeɛ.
Meda ase. Ayɛ adeɛ paa. Meda ase. Ɛnyɛ easy sɛ sɛdeɛ woka w'asɛm yi na woresan abɛhwɛ university tertiary. Ɛnyɛ easy. Ebi nso wɔ fie. Um, wo se deɛ ɛdi w'anim no, ɛno nso yɛ nnwom bɛn saa? Ɛyɛ gospel. Wow. Ɛfiri sɛ gospel na na meto dada. Na na nkoakum dɔm wuo yi ara na ɛtwetwee me kɔwuraa ɛhɔ. Na mahu sɛ sesei nso so no sɛ bi no yɛ wura mu ara. Na five hours mu deɛ menya mmoa anka ɛɛ nso so sɛ me kasa no yɛ me dɛ nti no meyɛ a mentumi nyae. Wei a mekasa yi koraa mewɔ masters wɔ hɔ. Ma record a ɛsɛ sɛ nka ɛba out sɛ wei. Ba sesei no mepɔw so kakra na makɔ back to gospel a ɛyɛ twi. Ɛno deɛ Nyame adom ma feature Great Ampɔn. Okay. Before sɛ mbɛyɛ wɔnyɛ wɔyɛ no nyinaa na me ne no ayɛ ayi dadaada. Asɛm a nka mebɛbisa ne sɛ mmoa no a wosi wonya no ɛbɛtumi aba sɛ woayɛ wo ho sɛ wo nko ara na wobɛyɛ w'adeɛ womfikya ɔmo a wɔadi kan no bi nti anaa biribi saa? Oh dabi ɛnyɛ saa mafikya Great Tampon ɛna Blessing Just Blessing ɔmo nyinaa wɔn mafikya wɔn anim no. Deɛ ɛɛba yi. Deɛ ɛɛba yi. Ɛyɛ bɛn?
Ah, Great Ampon deɛ ɛde kura deɛ yɛtwa videos no nyinaa wie. Ɛyɛ Great Ampon ɛyɛ nyinaa yɛ wie biribiara.
Ɛne Joyce Blessing. Blessing deɛ no na video no yɛn ntwaeɛ. Ɔno na adagyeɛ bi a wonni mfo. Wo kasa no wo ka nsɛm bi sɛ wo nnwom baako ɛnam kwan so a ɛreba ɛreka ho ma no yɛ tɛn. Na Kofi. Ɛ nnwom no taate bɛn na ɛda so? Taate no ɔsɛ Boafoɔ ne Awurade. Boafoɔ ne Awurade.
Ne nyinaa yɛ boa me mmoa mmoa me nya yi a, ɛho adwendwene ne adeade a nam sɛ okay, mato ama Nyame, nti me boafoɔ wɔ Awurade. Asɛm a nka mebisa ne sɛ, adɛn ne boafoɔ ne Awurade because taate no deɛ ɛdɔɔso, ɛdɔɔso paa, nti. Dɛn na ɛhyɛ wo nkuran wɔ nnwom no a wode reba abɔnten no ho?
Sɛ wohwɛ paa sɛ mayɛ album mako mako mako nkron na minnya boafo biara, nyɛ sɛ menka so o, menam a mebɔ ho dawuru, obiara minya mmoa a mepɛ na minnya a na afei deɛ mehwɛ a meka sɛ mede m'ani etu nnipa so a dɛ onipa na Nyame bɛfa no so aboa me nanso so mede me werɛ hyɛ nnipa mu a gye sɛ Nyame fa nnipa no so na waboa me.

Wiase abɔ da. Woahu sɛ sɛdeɛ Nyankopɔn bɔɔ wiase, yɛ koraa yɛnyinyini, yɛnyinyini yei, yɛn nkɔlaaberɛ mu no, sɛdeɛ wiase si kɔ yi, ɛnyɛ saa na nnɛ yi yɛhu no. Yɛ sɛ ebi ne sɛ sɛsi a wona woanhyɛ ɛɛ nose mask koraa wontumi nnante. Yareɛ nti, sɛ sɛ wohu nua koraa wontumi nkyia no. Woahu sɛ nnɛ, sɛ sɛ biribi ayɛ basaa, sikasɛm ayɛ den, ɛnyɛ Ghana nko baabiara, yareɛ, ne nsɛmnsɛm akokoakoko ne nneɛma bebree, wotumi sɛ wiase no nɔmaa no, nyɛ saa na ɛkɔ no. Firi ne tebea akɔ akɔ. Firi ne tebea mu, tɔse wiase abɔdam, wiase kɔhwe ase. Nti hwɛ na woantɔ nko na Yesu ba. Abusuafo asɛm no mu odu, mentumi handle, menka hyɛ tena hɔ na twɛn. Masa, hyɛ aseɛ na hwehwɛ akyire akwan, yɛnam kwan so a ɛba, yɛnkɔ commercial break mmra, yɛba a yɛbɛtoa so, wose wiase abɔ dam, ei! Yɛba, yɛba a yɛbɛtoa so.
Woha wo ne sɛn a wosua bi appear enterprise ɔno na ebetumi aboa wo kaa ho nneɛma a ɛyɛ papa bi appear a ɛtɔn kaa ho nneɛma nyinaa bi all kinds of oil fan bed ɛdɛn na wopɛ break fruit Deɛ ɛyɛ wo car no ase nneɛma nyinaa wɔde bɛma wo, electrical parts no nso wɔde bɛma wo. Oh, BRP a ɛtɔn Corolla ho nneɛma, Kia Roll ho nneɛma, car bɛn ankasa na woahwehwɛ a wonnya bi? Sɛ wowɔ Bekwai deɛ afei w'ani kyerɛ Yosso kwan so. Berɛ a woaduru DK Kranche Enterprises hɔ no ara, wo nsa benkum wobɛhu B. Appiah Enterprise wɔ hɔ. Frɛ B. Appiah Enterprise wɔ ahomatorofo yi so, 0246 94. Six one seven nine. abusuafo ɛmu akɔ aba ɛba ɛnɛ sɛwiman tv so yɛtwa mu no yɛka asɛm bi kyerɛ no sɛ wiase abɔdam asɛm no mu odu na ne nkyerɛ mu no ama yɛate aseɛ sɛ ampa wiase no so abɔdam ampa mɛntwɛn Sɛ yɛmfa mmrɛ wansa w'ahwehwɛ kyerɛ akwan yɛwie akyerɛ wo baabi a wobɛnya bi ɛne kwan a wobɛfa so anya bi. Kofi ah wabobɔ bi um I hope sɛ album deɛ anyɛ bra eight eight tracks ne ade ade na nsɛm bi a ɛtwetwe m'aso ne sɛ uh, wo nsɛm kaeɛ mu no wokyerɛ sɛ wohyɛ aseɛ with gospel uh, a ɛyɛ twi Afei wo davɛte ba sɛkoro a ɛyɛ sahwi. Afei yɛte yɛn sɛ wosan akɔ gospel a de apiepie mu wiase abɔdam ne deɛ ɛkeka ho yi. Do you think sɛ ɛnyɛ sɛ bi a wonyɛ stable nti na ma wonya mmoa bi? Oh, dabi nyɛ saa. The thing is woahu sɛ ahyɛaseɛ no gospel na na meto but sɛhwi no deɛ ɛne sɛ anaasɛ secular no deɛ ɛyɛ biribi na ɛtwee me kɔwura hɔ ɛna hɔ kɔyɛɛ me dɛ but na mesusu sɛ bi a nneɛma bi bɛkɔ yie wɔ hɔ but still ankɔ nti mahu ne sɛ deɛ nyame de maa me a ɛyɛ gospel na mehyɛ aseɛ no mahu sɛ meto awurade asɛm no atwene. Woto n'asɛm no ayɛ dɛn? Atwene. Akɔ akɔfa biribi. Yeah, biribi foforɔ. Nti ɛsɛ mesan ba back na mebɛfa wei. Na wɔn mu, mɛka wɔn asɛm, wɔn sɛ still koraa no, secular na meto no, wotie me nsɛm no yie paa, wobɛhu sɛ ɛyɛ afotuo nko ara. Wotumi sɛ still ɛyɛ gospel. Na gye sɛ Yesu din na menyɛ dɛ, memmu ntia. Na wotie a, wohu sɛ nsɛm a meka nyinaa, the end of the, the song no, wobɛhu sɛ metu fo. Nti me, sɛdeɛ Nyame si bɔɔ me no, Nti saa nti nsei no ɛsɛ mekɔ back to gospel na mehu no sɛ afei deɛ mafa awurade asɛm no ankasa. Na ɛno nkyerɛ sɛ magyae wei no ankasa, ɛwɔ mu a na de bɛboa me a na yɛde bɛbrɛ wo.
Ah Kofi, ɛm sɛ yɛ wo kasa no first no wokaa nsɛm bi sɛ woba asawi mu no wotumi sɛ ɛboa wo. Kwan bɛn so because am sɛdeɛ yɛreka yi deɛ ɛɛ ɛno na ɛma nipa dodoɔ bɛhu wo anaa sɛ dɛn? Ɛno ara no.
Nti adɛn nti na afei deɛ wosan redwane akɔ? Ɛɛ, ɛfiri sɛ ɛsɛ sɛ yɛahome awie. Ɛmgye ni sɛ saa na Nyame hyehyɛɛ no. Ɛsɛ sɛ nnipa ate me nka awie. Ɛna yɛate me nka wɔ sahwi mu no, ɛnsɛ sɛ mema me werɛ fi Awurade. Nti ebia Nyankopɔn yɛɛ no sɛ memmra ha na wɔnhu me yie.

Na yɛmmra wo album no a ɛreba no so. Wo album no a ɛreba no so. Am sisi a na wo sɛ wonya mmoa wonya mmoa afei wei na ɛreba no ɛnyɛ deɛ woanya mmoa bi anaasɛ sɛn?
Mm, sɛdeɛ mɛkae sɛ boafoɔ no awurade no ɛɛ sɛwiman films and media a ɛyɛ sɛwiman film and films and media media a ɛyɛ ɔmo a under sɛwiman Yes. tv no ɔmo na Nyankopɔn ayi wɔn sɛ wɔn mfa Me Nyame mfa wɔn so, na wɔn ma amansan ehu Me. Ɛhɛn, nti ɛhɔ ne baabi a M'amuwa, Nyankopɔn nam M'amuwa firi deɛ. Obi bɛbisa sɛ, sɛ Human Female Media ɛyɛ eh, media group bɛn? Sɛ Human Female Media ɛyɛ simple, ɛyɛ media group a yɛwɔ hɔ ma sɛ Human nyinaa, ɛyɛ movie a yɛbɛtwa. Very good movie a ebetwa. Ɛɛ sɛ wo advert na wopɛ a wode ba a ebetwa ama wo. Wedding, ayie, biribiara a ɛfa ɛɛ camera ho anaasɛ adeɛ bi a wobɛhia media biara no sɛ Human Film and Media ɛwɔ hɔ ma wo. Wobɛtumi afrɛ number na ɛda screen no so no. Ɛbɛboa wo ama woahu baabi sɛ Human Film and Media wɔ. Yɛ office baako wɔ Asawi, Asame nso, GPRTU ɛɛ ɛsoro hɔ a, abrɔsan no soro hɔ a yɛwɔ office baako wɔ hɔ. Yɛba obi nso wɔ Asawi, Bɛkwae. wofrɛ number no a ɛbɛboa wo ama wo nso wabɛka asɛm yi. Ma sɛ wopɛ sɛ woyɛ movie actor, actress anaasɛ wowɔ mu dada ɛna wopɛ sɛ wo wo wobɛyɛ adwuma no bi a, mɛnka sɛ movie asɛe o, ɛnsɛe da, movie ntumi ntwa mu. Nti bra na bɛka asɛm yi ma mfe ma media ho. Woyɛ w'ayi a wodeɛ ɛnyɛ program, frɛ yɛn na yɛbɛba abɛtwa ama wo. Awurade ɛnka wo ho. Ah Kofi memmisa wo asɛm wei, ɛm sɛ ɛno bɛyɛ deɛ ɛtwa toɔ anaa biribi saa. Wo ankasa no sɛn na ɛyɛ a wo feeli? ɛwɔ music no a woyɛ no ho so ɛyɛ wo werɛ aho sɛ a adɛn na mayɛ adwuma yi ara na mennya aboafoɔ bi a me werɛ tumi ho me werɛ ho a ɛho no ɛyɛ deɛ ɛwɔ me mu na mepɛ sɛ nka ɛda adi ma amansan hu na ɛntumi mpie ɛna nka me nko ama hoɔden deɛ a ka mɛtumi nanso ɛnnɛ sɛdeɛ mfidie adɔɔso televisions adɔɔso radio stations ɛne social media yi Ne nyinaa nso wobɛkɔ so na biribiara bɛtɛ wo nka yɛ sikasɛm. Na deɛ Nyame de adua me mu waa wode toto sahwi nnwom a mede apia abɔnten na wode de wo me mu a, nnwom no taa hɔ kyɛko. Sahwi o, secular songs o, gospel o, all type of song Nyame de ama me. Na sɛ yɛbɛpie no na mennya boafoɔ ma no mpie no ɛyɛ a na ɛdeɛ adeɛ a me werɛ ho. But seesei deɛ ɛnam Sahwiman Films and Media so, ɛɛ, me, me, m'awerɛhoɔ no, Nyame nti, menim sɛ mato agu. Kofi,
um, yɛreba awieɛ no, da sɛ na woka kyerɛ wo fans, uh, nnipa bi ɛrehwɛ wo wɔ YouTube, amanɔne, baabi biara, sɛdeɛ wankasa wonim no, sɛ Wiman Film and Media, baabi yɛaduru, ɛne sɛ Wiman TV nso ɛyɛ ɛwɔ YouTube, ayɛ sɛ Wiman TV, ɛno ara no no wobɔɔ yɛ a na ɛda mu, na ɛda sɛ na woka kyerɛ wo fans, wɔn a di w'akyi ɛfiri w'ahyɛase bɛsi ne. Yoo, deɛ meka kyerɛ, deɛ ɛdi kan, sɛ Wiman Films and Media atiefoɔ, eh, Kofi sɛ kyerɛ mo nso a modi m'akyi nyinaa sɛ eh, nimdeɛ no deɛ ɛne talent no Nyame de ama me na mesrɛ sɛ monkɔ so ani m'akyi na yɛde nnepa nso ɛbɛbrɛ mo berɛ biara Nyame yɛ adom a nnwom no a ɛba no monhwɛ anim nkyɛ wobɛhu wɔ TV ɛne social medias ahodoɔ nyinaa ɛnam Sahwiman Films and Media so nti. Nti mede aseda bɛma Elder, wo nso so mede aseda bɛma obi. Na afei bi aso yɛn nua panyin Korɔbea Asante nso so ɛso ɔwɔ US Aburokyima mu. Afei atiefoɔ nyinaa ne wɔn a wɔdɔ me nyinaa, monkɔ so ani akyi na yɛbɛkɔ so ara. Na mmom mema moate sɛ menkaa sɛ magyae sahwi koraa nnwom toɔ no. Yɛde bɛba. Ɛbɛtumi ayɛ gospel, ɛbɛtumi ayɛ biribiara. Nti monkɔ so anim akyi na yɛn nso yɛdɔ mo nyinaa. Nyame nka mo nyinaa. Abusuafoɔ sɛdeɛ yɛn nua bɛrima no ma wote aseɛ no saa na ɛteɛ Hyɛbi Manfrema Media ɛnnɛ Nyame adom ɔmo ɛɛboa kakrakra Nɔmba no na egu aseɛ no wobɛtumi afrɛ 0540698298 anaasɛ nɔmba bi a wohu wɔ screen no so biara frɛ na yɛmmoa wo na yɛnkyerɛ wo baabi a Sahwiman Film and Media wɔ ne nneɛma bi a ɛwɔ so. Yɛn YouTube account yɛ Sahwiman TV anaasɛ Sahwiman Film and Media. Adeɛ bi a ɛwɔ Sahwiman Film and Media no, ɛwɔ Sahwiman TV. Afei wokɔ Facebook nso a, wobɔ Sahwiman Film and Media, yɛwɔ hɔ. Sahwiman TV, yɛwɔ hɔ. Sɛ wopɛ biribi nso a, wobɔ Elder Philemon Esawe a, wobɛhu no wɔ Facebook. Afei Evangelist Korɔbea Asante, Evangelist Korɔbea Asante. Adeɛ biara a yɛyi no wɔ Sariman TV no, ɛno nso woba a wo nsa bɛka wɔ hɔ. Awurade Nyankopɔn nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse sɛ wohwɛ yɛn. Afei wohu wɔ YouTube nso a, ɛyɛ a hyɛ na lake na subscribe na adeɛ biara a ɛfa Sariman Film Media anaa Sariman TV ho no, wo nso wo nsa aka. Ɛnnɛ wohyia wo nuabarimaa Eric Kofi Sekyere. Me din ara ne Elder Philemon Asare. Kofi.